Pina musim banar wahini urang basapedaan lai, balinjang ka siring bakantan, tatamu urang basapedaan, balinjang ka alun-alun Ratu Jaleha, tatamu urang basapedaan, balinjang ka lapangan Dewi Warna, tatamu urang basapedaan, balinjang ka lapangan Murjani, tatamu Nikita Murjani. Cuma kakanakan wahini ni basapedaan kabanyakannya gasan baungah wara. Nah sapedaku jar, larang pada sabigi hilim Amang Rosi jar mun kakanakan bahari basapeda. Memang dasar kada kawa nukar kandaraan, sapalih gasan bausaha, ulun saurang bahari bajajak is unyil lawan mageli bakuliling Astambul, Pingaran, Limaman, Kaliokan, Pasar Jati, Mataraman, bawahan Taungkap, sudahnya mun lawan kakawanan, hari tangah hari tapanas manggantang, sajurut ka Pasar Martapura basapeda, nang ditumbas taminya, hari-hari kaitu apa tiang muha minyar ya banar ulin manang, cuma wahini sabuting nang mambari muar banar parasa ulun, mbah yu, samalam-samalam pas musim babagi duit BLC kuruna, Asing-asingnya ngaku kada mampu pas musim sepeda, sidin nang pandahuluannya nukar. Parak ni nurumal ni saku kawa pulang ulun mambalap kula ai, tapi panuntunnya jaraknya dua pal dua pal, sadang ai ja ulun nih mangganti tali kamrat mulai wahini. Pas asik-asik manyintrum aki kandaraan, sakalinya mamarina ulun nang di Gang Jambu Banjarmasin nang bangaran Acil Diwi ma WA. Jar ulun kanapa nih tumbin, handak mangirimi karipik gumbili kah? Ih harau sakalinya hari sapisial sidin hari ini. Aija barakallah fi umrik haja gasan Acil Diwi Ratih Andriantin lah nang ka tiga puluh ampat tahun han. Magin balangkar, magin sulihah, magin babakti jua lawan laki pian Amang Russan. Salalu jadi mama nang the best gasan Ridho wan Reza. Mudahan sehatan haja pian sakaluargaan lah, diluasakan rajaki. Kena mun ulun baelang ka Gang Jambu, sadiaakan wadai ipau gasan pulurannya. Bagaya Cil ai. Parak new normal ni kada handak kalah ulun lawan Amang Rusi. Mun sidin mangancangi tali kamrat, baarti sadang jua ulun mangganti kalahar ban kendaraan. Pelangnya pina pilai sudara sagaliwa-galiwai mun dibawa laju. Kalawasan kada dipakai balapan ni kaitu pang han, banyai mesin, luang kanalpot gin bagandang lawa dapatnya, rancak ulun kuliling Samarinda sini pakai bit karbu ai han pakulih umpat bagawi di air sio sampaja, nang ulun sadikit himungnya ni apalagi mun di Samarinda ni sudah dibulihi new normal pacang kawa pulang ulun manyarawin tulak saruan, dahulu sebelum kuruna ni hampir saban minggu di Islamic tu ulun manyarawin. Isi'i ampluk dah dua ribu. Dandaman banar handak makan soto banjar hasil manyarawin heh. Mudahan ai kaina masyarakatnya maasi barataan wan paraturan, andaikan new nurmal sudah bulih di Samarinda, nang katuju mandi balumba di sungai mahakam, ingati basabun mandi, mun parlu bamasker sambil bakunyung, atas bawah kamaskeri, mun rasa takutan dikitip buntal, sabalum bacabur kas ai balsam giliga. Mbah anu rasa basalah haja pang mun taingat kalakuan ulun lawan Amang Rosie bahari. Suah hanyar-hanyar aja tahun dahulu wayah babalapan, pas asik-asik mamulas gas, ulun simbur kaca hilim Amang Rosie lawan Uli Bakas sampai tajuramba Amang Rosie-nya kada malihat gara-gara hibak Uli kaca hilim. Pas babangun sarik lawan ulun, Ulun jua pe kada singhaja mangai jar ulun, sakalinya parcaya aja jua sidin. Hidung makarungung tagisang aspal. Suah jua bahari pas ulun masih balum umpat bagawi di Aircell sampaja, jarang banar hape baisi kuota, lagi raramiannya hape japa wan simbian. Gawian ulun siang malam umpat mahutsput aja wadah Amang Rusi, lima GB sahari habis kuota sidin. Jar Amang Rusinya apa nang di download umpal banar. Jar ulun mandownload lagu MP tiga kiyung racun banar ai di waptrik. Padahal jua ah mandownload jandara. Nang ngaran bahari balum ada purji, imbah isya tu mandownload, dini hari tuntungnya. Harau isuk harinya katahuan guru pas rajih hape di sakulahan, kanapa nyimpan pidio kada karuan tampuh jar guru, kada singaja jar ulun. Kada habis pikir lagi ulun kaini bisi kawan, inya ni kamana-mana saurangan tarus, bajalan batis kah, basapida kah, basapida mutur kah, musti saurangan, maginannya mun tulak malam, bajakit jarang, mbahanu mariap dingin tu kena, mbahanu manyamak, jar ulun kanapa gerang, sudah tabiasa jarnya, mun kaitu jar ulun, juk kandaraan tu nah baik dipapas supaya mur saurangan ja, mubajar kadada jua nang mandudukinya, napa wani bakulat, mun kamana-mana tu bajakit jar ulun. Jangan manuruti nang ada harimnya di balakang. Buhannya tu biar bakandaraan kada bajakit kada bataha kadinginan. Sualnya ada aja metode panghangat alternatip. Munnya wani napa? Angin samak wara nang masuk ka awak mun kada sing jakitan. Manjawab ai inya nih, sudah nukar jakit jarnya. Langsung ditampaiakannya wadah ulun. Maka langkar banar ih. Dilihat dari tampilannya nih musti jakit larang jar ulun nih. Kada jarnya.

Kada pang handak bapiragah sumbung ulun. Nah, jadi sabagai tanda parmohonan maaf kami, air sil sempaja pacang handak maadaakan give away gasan bubuhan pian sabarataan. Nah, jadi give away napa? Pabila give awaynya, pukuknya hadiahnya menarik. Pian pantau aja tarus instagramnya air sil underscore sempaja. Apa cita-cita Amang Rusih bahari pas lagi kakanakan? Nah, mun bapandir sual cita-cita, sabalum jadi pambalap ni bahari mulai kakanakan ulun handak banar jadi pulisi. Kuitan ulun aja mandukung banar bahari. Jadi pulisi tu baik banar jar sidin, kawa mangayumi masyarakat, jadi panagak hukum, lawan kawa malindungi mama abah dari panjahat jar sidin. Ulun ingat banar, pas balulusan sakolah paut haja bahari babaju polisi. Ni nah putunya mun kada parcaya. Cuma mungkin lain rejekinya han, timbul pas tuha jadi pambalap ulun. Bahari tu tinggi awak kada cukup wayah tes masuk polisi. Wahini ni jadi awak tinggi, lantaran rancak basing gantung di bawah jambatan Barito banar ya ulun sambil munjun undang han. Nah, jadi ulun yakin banyak kula-kula ulun nang cita-cita handak jadi polisi jua. Wan bahubung hari ini satu Juli atawa batapatan wan Hari Bayangkara,

makan katupat ba iwak sapat selamat hari bayangkara yang ke 74 semoga Polri semakin profesional dan dicintai masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam julak rosi Raja Langkar ucapan wan pantunnya Julak Rosi. Pokoknya Pulri semakin di depan.